Radio JW be todola lɔlɔ̃awo, mido gbe na mi to mía Fofo Yesu Kristo be ŋkɔ xɔasi la dzi. Ke ame siwo be ŋkɔ mile sem dia, ele nyi dɔgbedelawo Emmanuel kple Diama Awudja. Le míaƒe etanya gã si wodo ŋkɔ nɛ be MSD, Media Service Diffusion. Eye mígaɖe míaƒe tanya kee eye wosɔ ŋkɔ nɛ be Kaɖoɖo Kplikplikpli kuɖo Míaƒe Mawu, Kaɖoɖo Tɔxɛ kuɖo Yesu Kristo. Eye le enua mea, míegblɔ bena leke mí la wɔ ye kadede ŋua la no yi edzi o madzudzɔmadzudzɔ. Efia bena mí la no wɔ Ame ɖeka ƒe goɖoɖo tɔxɛ ku ɖo Mawu ŋdi keŋ ŋdi kanye ame ɖeka ƒe goɖoɖo tɔxɛ ku ɖo etɔa evi ku ɖo tɔ be goɖoɖo ye funu ye mi xɔna afɔdopewo, mi xɔna e ŋusẽ tɔxɛwo, mi kpɔna mi xɔna e etopoɖowo ku ɖo leke mi la gba zɔli ŋkekea me. Ke le enua mea, ẽ, ehiã bena mí la nya aleke míaƒe Mawua eƒona nuƒo na mí ɖo. Egɔme be ne míyi egbɔ ŋdike mea, míyi bena míaxɔ gbe ɖe asia, mí la ƒo nuƒo nɛa, etsã la ƒo nuƒo na mí. Ta mí ɖo la nya aleke mí la wɔ mí la se Mawu be gbe. Ẽ, mí la se Mawu be gbe. Egɔa bena egbe vovowo mí sena, ne nu ake aɖee mí sena gbe vovowo. E, futɔa tsã ƒona nuƒo na mí, míabe ŋutilã tsã ƒona nuƒo, ke egbe Mawu tɔ ya enɔna tɔxɛ. E, mí la yi edzi mí la kpɔ aleke mí la do dzesi Mawu be nuƒo ƒona, Mawu be nuƒo ƒona mí. E, mí la do dzesi Mawu be gbe le tɔxɛ, le vo, e, kpɔtiawo me. Ke edzie mí la yi egbe. Ta míado gbe ɖa. Fofo Mawu Ŋusẽɔkatatɔ, dziƒo kple anyigba Wɔla, míde akpe na wò. Bubu Fia la, mído wò ɖe dzi, elabena amenuveve gasu mía si be míagava yi edɔa dzi kpli o ta. Papa, mísɔ mía ɖokui de asiwò me bena wò ŋutɔ àsɔ mí sɔ wɔ dɔ le míaƒe adeso ƒo nu, eye bena edziwo katã ke la se nya ya, wò ŋutɔ adzra dziwo ɖo Asahe susuwo va gbɔwò eye nàna bena, Oo, woase gbɔgbɔmenya, woase e nufiamenya le gbɔgbɔ me eye woakpɔ e woakpɔ katutu, woakpɔ gaɖeɖe, woakpɔ ŋgɔɖeɖe le woaƒe azɔlizɔzɔ kuɖowa me. Mibiɔ be, Gbɔgbɔ kɔkɔe, míenya be wòle fie xoxoxo, gava xɔ teƒe eye bena nusianu si míawɔ la,

Nu si ke nyi ta gã mígblɔna edzidzidzi nye bena Yesu ƒe xa school ye nyi alo nusrɔ̃ƒe. Ɛɛ, ne wòtrɔ dzi me ye wòxɔ Yesu si Aƒetɔ kple Delila nea, wòanɔ srɔ̃ nu gasiagame le eƒe afɔ te si ale si ke Marie kudo Marthe eye Marie tsãe bena yeanɔ Yesu ƒe afɔ gɔme eye yeanɔ se agbe nyɔ la. Ɛɛ, ele veve ɖe bena Yesu ƒe xa vevetɔe nye eƒe nusrɔ̃ƒe. Fishi ke wo kplana nu le, fishi ke wo ɖena ɖam na ame le, fishi ke wo tana mɔ le na ame, fishi ke nana be na nushi ke Mawu ɖo le aƒea gbɔ dzia le nusɔsrɔ̃ ya me la, wole akpɔe do dzeshi do. Shi mía ha loo ene, nusɔsrɔ̃ ya me ɖewoe na be na mí se Yehowa Mawu ƒe gbe eye mí xɔ gbea dzi se eye mí zɔ le eƒe nya dzi la, ezu nushi ke mí va nyi gbee le Mawu ƒe akɔ me. Eye mí le wɔ dɔ kpakple Mawu la, ele ate ŋu wɔe ne wò tsã ŋkpɔ vɔ na wò o. Ẽ, ŋkpɔ vɔ na wò. Ŋgba xɔ se be vɔ na wò o. Mawu ya eba kpɔtɔ na wɔna nyuie kokokokoko ne ame sia ame ke ne ta le eŋuti, ku ɖe eŋuti sesẽ ɖe la, ele akpɔ mɔ ƒe gãnyenye. Vɔ ena be na miwo mia me to se nu ne mí. Eye Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe ŋutɔ tsã ne ƒo nu ƒo ale gbegbe be na nàse nu si ke mí dze agblɔ gɔme Mi ƒo nu kpɔ ku ɖo ŋtsi mi sɔ ɖe va yi be na Mawu zana emɔ vovovowo eye mɔ gbã tɔ ke Mawu sɔ ku na ƒo ɖe mia nyi Biblia ʋeʋlɛ. Mawu ƒe nya ʋeʋlɛ ezã kple ke nɛ. Biblia na mi nya be na wo be livre ewo mɔ asi aɖaŋ ba de le nugbɔ na wo a nɔ ʋlɛ zã kple ke nɛ. Eye Salomɔ ta gbã tɔ a le gblɔ be na amesiame ke ne nɔ na Biblia ʋlɛ o edzi dzidzi ɖa ele si atsi ko do le tɔ to ene. Eye nu sia nu si ke la wɔ la, exlẽna nyuie vana nɛ. Kɔa ena be na nu gbãtɔ si ke Mawu zãna sɔ ƒoa nuƒo ne mía enyi eƒe Nya Biblia. Sɔ yi dzi la, eva ƒoa nuƒo tona tona míaƒe dzitsinyaawo me. Ezãna míaƒe dzitsinyaawo sɔ ƒona nuƒo ne mí. Ezãna gbɔgbɔ kɔkɔe ne ena be ehiã be agbetɔ ɖo la wɔ ɖesiaɖesia ata ɖe gbɔgbɔ kɔkɔea ŋuti zi ɖe ke axlɔ̃ ta la le avu ŋuti ene ne yeate ŋu ase. Gbɔgbɔ kɔkɔea be gbe. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒoa nu ƒo mí hlɛ va yi sɔ eye ne mí sɔ yi dzia e Mawu ƒoa nu ƒo tona ɖeɖefia kple ŋutega alo dre kuku me eye mí gblɔe nu sɔ va yi eye Mawu ƒoa nu ƒo tona wo ŋutɔ ne wo do nuɖe wo sia eye nu si ke wo do si gale me woa Mawu seɔ gbogbo ɖe vɔa esi ke wome se ye wova do nua si la Mawu tona ya dzi ƒona nu ƒo na mi be hã wokpɔ vevia kpɔke nua dzɔ ɖe vevia leke wole awɔ ɖe vevio. Aha trɔ dzime sɔ yi edzi ami gbɔ be Mawu ƒoa ŋpo to na ne mɔ eha dzidziwo, e kafukafumehawo kple subɔsubɔmehawo eye mi sɔ yi dzi be Mawu yɔna ame kple gbe gã si eke yɔ Mose, Mose, Mose eye Mose see zɔ va. Eyɔ Samuel zi tɔ eye Samuel se eƒe gbe. Eƒo nuƒo gake me ye wole nyre le tɔ me la, wobe gbɔgbɔ kɔkɔe va edzi eye Mawu ƒo nuƒo. Umm eba kpɔtɔ le ƒonu ƒo ela ela bena mi kpɔ do doshi do be ma Mose kple ma wo kana seŋu wo ƒona ŋkume ŋkume ku ŋkume ɛɛ ŋkume ku ŋkume shi xɔlɔ ane ma wo shia ŋkpɔ trɔ umm eƒona ƒo to na ɛɛ xixia me me nuwɔwɔwo. Eye maƒo apotɔ na nyasemɔwo, ɖeɖe nuka nyasemɔwo, didiƒe ƒe nukpɔmɔwo, ame aɖewo lia Mawu zã wo woŋlɔ agbalẽwo, ɖaseɖi ma agbalẽwo, nusɔsrɔ̃ ƒe agbalẽwo, eya ta Mawu tsa to na mi ƒoa nuƒo ne mi. Vɔa egbe la mina ƒo nuƒo ko ɖo vovototo si ke ne le Mawu ƒe gbe kple abosam ƒe gbe, vovototo si ke ne le abosam ƒe gbe. kple Mawu ƒe gbe kple ŋutilã ƒe gbe. Míekpɔe do dɔshitɔ bena ase gbe na Mawua, ele veve ɖe ŋutɔ. Ɖevi sia ɖevi yi ke mesena gbe ne tɔa o alo nɔa oa, enyina vevesese ne etɔa, va nyina vevesese ne nɔa. Mawu medi bena míanɔ nusiawo me o. Ena be ame gbogbo ɖewo egbea la, esi ke womete ŋu ase Yehowa ƒe gbe o, e wodzo kuso abosam tsa ne ƒonu ƒo ɔmu nya ka la sɔ le me ɔmu ba nya miɔ le ɖusi dzi oa egbe la wo to senu mawu gbɔgbɔ kɔkɔe ne fiɔ ale si ke na va se gɔme nyuie ɖe ne abosam va va flu o e abosam wo egbe esɔ ŋti si le wa gbe be na me ke ka la dzi wo kpa gbada yi do donc anu si ke ne le veve ɖe nyi be na ne na te se egbeɔ gɔme la e mawu na e e nɔnɔme ɖe kple nunana ɖe le Biblia me nuka gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nunana ame asi ɖeka la, nunana ɖeka ɖe le eme woyɔ bena ado gbɔgbɔwo kpɔ, gbɔgbɔwo dodo kpɔ, gbɔgbɔwo dodo kpɔ, elabena wobe gbɔgbɔwo, hm, womegblɔ be gbɔgbɔ ɖeka, wobe gbɔgbɔwo dodo kpɔ, ado gbɔgbɔwo kpɔ. Gbɔgbɔwo sugbɔ Vɔa ame tɔ̃ sia la nyi bena Mawu be gbɔgbɔ ƒona nu ƒo ne mí. Gbɔgbɔ vɔ̃wo, Abosam kple eƒe agbɔgbɔ vɔ̃wo tsã woƒona nu ƒo. Ke ŋgbɔe ŋutilã si ke nyi míaƒe agbase ya la, etsã ƒona nu ƒo na mí. Leke wòakɔ míanya esiawo? Leke wòakɔ míanya Mawue le ƒo nu ƒoa? Elabena enya si ke wòle se kple to. enya si ke wole se kple to la soƒe le nɛ, gɔmedzedze le nɛ, fi kae nya le so. Egbea míkpɔe do dzesi wobe abosãwo tsã nyi kekeliwo ƒe dɔlawo ke wole tsɔ le ƒo nu ƒo. Wole kplɔ ta le ƒo nu ƒo, wole to mɔ le ƒo nu ƒo, wole ƒo nu ƒo le radio dzi, wole ƒo nu ƒo teƒeɔ. Ewò Kristotɔ si ke be ase Yehowa ƒe gbea ɖe. Ne gbɔgbɔ sia le ƒo nu ƒo la, nukɔ kɔ la nya o. Ena be hiã bena dodokpɔ, gbɔgbɔwo me dodokpɔ la, me nunana sia la, ɖo la su Kristotɔ sia Kristotɔ si. Mi ɖo la ta ɖo gbɔgbɔ kɔkɔea ŋuti sese ɖe ŋutɔ. Mia ku ɖe gbɔgbɔ kɔkɔea ŋuti ye ƒe nunana ye nyi. Ye nyi ɖeɖe fia ame si ke ne le ŋkɔ na wò be sɔ Mawu nya va na wòa ɖe. Ye ŋutɔ ƒe agbea ɖe ke le loo. Gbɔgbɔ kɔkɔe la te ɖe sɔ fiɔ. Gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒo nu ƒo nɔ bena amea mele nɔ agbe nyuie ɖe o. Gbɔgbɔ vɔ̃ le ze. Gbɔgbɔwo xɔe do se. Enya yi ke ne le to le nu me nɛ la kpɔ eɖokui dzi nyuie ɖe. Eva vɛ le Biblia me bena Paulo kudo tɔwo le yi wo le gblɔ Mawu nya va yi eye ŋka ɖevi nyɔnuvi nyuie ɖe vɔa le to nɔ wo be kpɔ ameawo ɖa. Mawu ƒe amee wo le gblɔ Mawu nya na mi. Ŋu, ame nyui aɖewo wonyi. Wole gblɔ mawunya na mi. Vɔa míkpɔ bena Pauloa eva kpɔe do dzesi do bena, Ao, enya si ke ɖe nyɔnuvi sia le gbɔ la, meso Mawu gbɔ o. Gbɔgbɔ vɔ̃ menyae ye zɔ ne nyɔnuvia tsi tre be, Wò gbɔgbɔ si ke nele ƒoƒoa to le eme. Ye míkpɔ gbɔ bena gbɔgbɔ yi ke neto le emea, afakaka me gbɔgbɔ to le eme. Ye ɖevi sia trɔ gbɔ va eɖokui me. eye wome wolé wo wolé wo sɔ de gaxɔa me vɔ amea woɖe wo to le gaxɔa me. Ɖevi sia ele gblɔ Mawu nya le to na be mikpɔ ameyewoa Mawu ƒe amee wonyi wole gblɔ Mawu nya. Vɔa Paulo va nɔ te kaka be adze soƒe si ke enya le so la menyi Mawu ƒe soƒee o, gbɔgbɔ vɔ̃ me soƒee ye blu le ta, eka blu le ta koa gbɔgbɔa to le eme, afakaka me gbɔgbɔa to le eme. Ye ɖevi sia trɔ gbɔ va eɖokui me. Egbea nene ma me nuwo le. Vɔa leke wɔƒe ale anya o. Egbea ha wo le gbãgbã se ke wo tui ɖe abosã ŋu dzi. Vɔa wotsã wo le Biblia le asi. Wo hlena Biblia vɔa wo tui ɖe abosã ŋu dzi. Leke wɔƒe ƒe ale anya o. Ena be ehiã be na a dodo a do gbɔgbɔwo kpɔ. Ŋm dodo nua gbɔgbɔwo dodo kpɔ la ele veve ɖe na Kristotɔ. Miɖo la wɔ sia sia, miɖo la do gbe ɖa, ablibɔ na Mawu, ato ne gbɔgbɔ kɔkɔe be na ehiã ye, elabe ye meli dzi la yi zɔ mavɔ me o, ye meli la yi tsɔtsrɔ̃ me o, elabe gbea la amewo kplɔ nɛ ne woama ameawo do la, woabe xɔmegawo kple woabe vevesesewo la eva zu agbã na wobe gbeawo le ɖusi ye leke woɖuna nu ene. Ŋuti ta ame sia ame si ke ne va gbɔwò le gblɔ Mawu me nya na wò alo le gblɔ nya so Mawu ŋuti la, gbɔgbɔ kɔkɔe ɖo la sia. be ame ya Mawu tɔ ye, ame ya yeƒe ŋutilã, yeƒe tsinu etɔ menya ye le gblɔ, eyae so Mawu gbɔ Ghana la se gɔme. Eŋuti ta edzidzidzia Kristotɔ ɖo la nɔnɔ Biblia me. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nunana siae nye gbɔgbɔwo me dodokpɔ la. Ehiã bena wò Kristotɔ ɖo la nɔnɔ nyaa me. anɔ xlẽ nya zã kple ke ɖe? Ẽ, Biblia me ahlɛmahlɛ kple eme manɔmanɔ la, ena be gbea la, Abosam sɔ ŋuti si sɔ le wɔ ẽ, nugana ame akpa ebe ene o. Gakɔ la, dzi vo kpa dome gblẽ, ena be gbea ame gbogbo do ɖe la, wogbɔdzɔ ku ɖe wo Mawu subɔsubɔa ŋuti, wogbɔdzɔ ale womava le se ŋɖe gɔme o. Tsakatsaka va ge dze woa dome. Womele se ŋɖeke gɔme o. Esi egɔme be wole yi sɔ le mea, le yi le gbɔ va, eke sidzedze ɖeke mele asiwò o. anyasã nya, Mawu ƒe nana anyasã mele asiwò, Mawu ƒe nunana asidzedze mele asiwò, Mawu ƒe nunana do gbɔgbɔwo do dodokpɔ ne gbɔgbɔwo la mele asiwò o. Aleke wòle ate wɔ Kristo ƒe agbea ɖo? Egbea la, gbɔgbɔwo yɔ fũu le anyigba dzi. Gbɔgbɔ vɔ̃wo li, ke be mía ŋutɔ ƒe gbɔgbɔwo tsã li. Ke gbe Mawu tɔ aleke o, Mawu kaka manya o. Ena bena enu gbãtɔ yi ke ne le veve ɖem va le tegbee ɖe dzie nye bena do gbɔgbɔwo me dodo kpɔ. Gbɔgbɔwo ƒe dodo kpɔ. Ele veve ɖe na wò Kristotɔ si ke ne le ese ŋkɔnye gaƒoƒo sia me la, ɔɖola ɔsiasia gbedodoɖa be nusia nasu asiwò. ʋakɔ me eye edzidzidzea mínya enu siawo la, ena mete gbe ɖe edzi bena Biblia hlẽhlẽ ele veve ɖem. Mate gbe ɖe edzi bena Biblia hlẽhlẽa ele veve ɖem ŋutɔ. Mahlẽ la, wole aflɔm. Mase gɔme la, wole aflɔm. Eŋuti ta ame si ke ne le ƒom kpɔ na wò alea ɖe, enya si ke ne le to nu me nɛ aɖe esɔ kpakple Biblia me nyawoa? sɔ yi dzia ne enya ka me ale gblɔa ɖe ele kafu mawua ele do mawo ɖe dzia sɔ yi dzi la ɖe enya si ke ame aɖe gblɔa ɖe ele bu fɔwo ɖo alo le tuwo ɖo ne fi si ke nya le to le nume na amea eye amea va le bu fɔ be na sa owɔ nu vɔ̃ ya leke sa onɔ agbe vlo ya leke onɔ fia efififi ma agbe etafutafu ametafu ma agbe ahasi ahamumukutɔ vɔ esi ke ohoe me Mawu sɔsɔ ke o la, nenema ma mea ke ne dzesi o la, egba sɔ nyaa ne va be wɔ ya wɔ ahasi kpɔ, wɔ fifi kpɔ, wɔ adzɔ gla sume nu kpɔ aɖe. Exɔ xɔse be Mawu sɔsɔ ke oa? Eŋua ɖeka a nya zeɖeka be na ame si ke ne le ƒonu ƒua la, te nu ga te ma, e, e, fisi ke sɔ nya soa la, menyi Mawu ƒe nya ele gblɔ Abosam ƒe nya kple gbɔgbɔ vɔ̃ me nya. Ele abe Kristotɔ sia Kristotɔ la, ne wòdo go nɔviwò la, tutu ɖo. Leke wòle awɔ kaka eƒe lãme nahaya ye ya ame tsɛ nanye ame si ke dona gbe ɖa, ame si ke hlẽna nya la? Ɛhɛ ye nyaa mí le di. Alo ame aɖewo le la, wovana ko anɔ do vevɔ, vevesese na ame, ana be wòle agbɔdzɔ le nyaa me be leke leke lo, wobe leke leke lo. Amewo ne le ƒonuƒo koa, anya bena fi si ke nya so la, me, so ƒea, Meso Mawu gbɔ sɔ ye dzi la, nenyi be enya si ke wònɔ le se ye wòtsi vivitsi me eye wòmele se nuɖeke gɔme o alo enya me ke mezu kekeli ata mɔ nɔ na kpɔ ŋkɔgbe o la, ɖee to le eme. Enya so ƒe sia la, meso Mawu gbɔ, Abosam gbɔ eso, vɔa aze nɛ kpoo ye ato ato akpa ɖeka nɛ. Ele veve ɖe bena míɖo wɔ sia sia ŋgba le te gbe ɖe edzi bena agbetɔ si ke be yeasubɔ Mawu, míaƒe Wɔla si ke ne wɔ mí he mí va anyigba ya dzi ɖa, míɖo la aɖo toe, míɖo la ase eƒe gbe, míɖo la azɔ eƒe ɖoɖo si ke ewɔa ŋuti. Eŋuti ta ele veve ɖe na Mawu bena míase gbe ne ye. Ase gbe na Mawua, enu vivi ŋutɔ ye nyi, enu nyui aɖe ŋutɔ ye nyi eye wòlate yi ŋgɔgbe, wòle asi le gbɔgbɔ me. eye wòle asi le nyaa me, eye nyaa la awɔ wò tsã azu ablɔɖevi, mava zu kluvi na Abosam o. Ẽ, egɔme be gbemasẽ na Mawua, wòle asẽ abosamegbe. Abosamegbea, kluvinyinyi menyae enyi. Ele awɔ kluvi. Vɔa mawunyae le gblɔm bena, ne nya la ke nye nyateƒe ɖe o la, azu ablɔɖevi. Ele veve ɖe bena nàse Yehowa Mawu ƒe gbe. Ele veve ɖe. Sɔ yi edzi la, leke Mawu ƒe gbea le lo! Leke Mawu ƒe Gbea le loo? Mawu ƒe Gbea la, evivina, enya sese, eme kɔna ƒeƒeƒe si ŋkapiwa ta ne, eme nyɔna sese, eye ne wose la, ee, dzidzɔ nɔna ame me, eye ne wole se eƒe nya la, wònanɔ asi le gbɔgbɔ me. Mamɔ ne te yin godo me o. Anɔ te, anɔ asi elabena Biblia na mínya bena Salomo bla tɔ̃ vɔ vɛ. kpukpui enyi la gbɔ be Mawu be yeafiɔ nu wo. Ne ame ke dzafiɔ nu woa, mele fiɔ nua nyuie ɖe woa, mate se egɔme o. Vɔa ne amea le ƒo nu ƒo nyuie ɖe, le fiɔ nu nyuie ɖe la, wò la se egɔme la, ye wò la te si. Nɔ ka Mawu tsã di be yeanyi míaƒe kplɔla, nufiɔla na mí la? Yeƒe nuƒoƒoƒo la, eme kɔna. Wò la nɔ se egɔme tsɛtsɛtsɛtsɛ. Ele sie be, enu ka, ampli si ke wosɔ ƒona music le dutoƒo kudo teƒewo la, woyɔnɛ nua be ampli. Egɔme be ne ha ɖo eme la, eɖenɛ tona wòla nɔ se nu sia nu tsɛtsɛtsɛtsɛtsɛtsɛtsɛ. Ɛhɛ, nenema be Mawua, nenema ye ƒona nuƒo ne mía wa. Eƒona nuƒo mí. Kpɔ, kpɔ ɖe nu, ne mí kpɔ Yohanes, nuka, Nyaɖeɖefiɔ eta tɔ̃ kpukpui blave vɔ eve, Nyaɖeɖefiɔ eta tɔ̃ kpukpui blave la, egblɔ be Yehowa Mawu le be na le, ele ƒo hɔntrɔa. Yesu be yele ƒo ʋɔntrɔa, amesike ne sɛ be gbe eye ye ʋu ʋɔntrɔa ne ye ɖo eme la, ya ɖu nu kpakpli yi tsã ya ɖu nu kpakpli yi. Yehowa le agboa ƒoa o. Ne wo sɛ be gbe eye wo ʋu agboa la, la ge ɖe eme. Sɔ yi dzi la, ne mi kpɔ Efiawo ƒe agbalẽ gbãtɔ, eta ame wuiasi ɖekɛ kpukpui wuiɖeka sɔ yi ɖe eve la, mia kpɔ be na Mawu ƒe nuƒo ƒoƒoa la, evivi na eme kɔna. Ŋ, eme kɔ na elabena eto ne nɔla ale bena yedza ƒo nuƒo nɛ. Woƒe ayawo ƒo, ezowo dzɔ, etowo ʋuʋu vɔ aawo. Woƒe aya fafã tɔxɔe ɖe ƒo va yi la, ye me ye Mawu ƒo nuƒo nɛ le. Dɔka ne Mawu dza ƒo nuƒo ne mía, ŋunyaŋunya menɔna eme o. Eme kɔ na Mawu ƒona nuƒo ne mí si efiɔ eƒe gbe ene. Ŋ, efiɔ ne le fiɔ le ƒo nuƒoa, yibe gbe me yina dzi eye yibe gbe me ɖiɖina o. Mawu tsã efiɔ di fiɔ enyi. Donc Mawu ne dza ƒo nuƒo ne mía, eƒona nuƒo ne mí si efia, efiɔ eƒe gbe ene. Eme kɔ na. Parce que ne fiɔ be le ƒo nuƒo ye eme mekɔ oa, nuɖe la dzɔ le teƒe sia. Ɛɛ, egɔme be ɖo la kɔ. Kɔ Mawu afiɔ dzi fiɔ enyi. Eƒo na ŋpo ne mi tɔxɔ tɔxɔɛ. Eƒo na ŋpo la te se gɔme. Eme la kɔ pɛpɛpɛpɛpɛ ye wo la nya nya si ke wo wɔ la le gblɔ. Ame ɖeke ma va se ava gblɔ na wò o. Wo ŋutɔ la se ŋutɔ. Esi ke Mawu yɔ Mosea, eƒo nuƒo nɛ. Mawu yɔɛ, ese gbe ya be Mose, Mose. Eda afɔ dzime va trɔ va. Mawu tɔe nɛ be na ne da kpoali. Eka dae mekpɔa ɖia wobe kplɔatɔ zu da. Wobe ne le asi ke nɛ. Etrɔ le asi ke nɛ. Woku ma wo le ƒonu ƒo. Ŋ, wobe ne sɔe ba lɔ sɔ de aŋɔ me. Esɔ de me edze kpo. Wobe ne ba sɔ de me etrɔ va nyɔe ɖe. Woku ma wo le ƒonu ƒo. Ŋ, woku ma wo le ƒonu ƒo. Ele zɔ le ma ƒe nya ŋti. Ye ma ƒe nya ŋti ezɔ yi ɖe Faraɔ gbɔ. Ŋ, kɔa Mawu si ke ne wɔ nua gbãgbe ne Mose etrɔa, ao. Mose se gɔme nyuie ɖe be mka Mose eku ma wo ƒona nu ƒo ŋkume kuku me. Ne xɔlɔ le ƒo nu ƒo ye mete le se gɔme wa xɔlɔ ye nyia? Mba nyi xɔlɔ. Xɔlɔ ku xɔlɔ me nu ƒo ƒoƒo ame ɖo la kɔ. Nene ma ye Mawu ƒona nu ƒo ne mía wa. Abosam tɔa leke ye ƒona nu ƒo alo? Abosam be gbea enya tsaka tsaka ƒe gbe, fluflu ƒe gbe. Enana be ne wo le se nya la, wo ma nɔ kpɔ dzidzɔ, wo ma nɔ haya tsã o. Wo la tsi kpɔɔ. Ema va nya miɔ le ɖusi dzi o. Ele ahe ta bubu va nɔ lo asɔe miɔ dzi, asɔe ɖusi dzi. Nuka ŋtɔ le dzɔ ku tɔ wa? Bosã be gbe wa. Bosãwo ƒe gbe gbãtɔ yi va sɔ yi edzi enyi bena ebu na fɔ ame. Eve he na nu si ke wo do si kpɔ le blema mea la trɔ he va ŋkume nɔ anɔ do anɔ bu fɔ bena sã wo fi na fi, sã wo wu na ame, wo wɔna nu dra ku tɔ. Vɔa ohueme Yehowa Mawu sɔ ke wo la, ne wo le se nenema me gbe kpɔ anya bena Abosam ŋua, e, ye le ƒo fi do, ele gblɔ nya si ke medze oa. Abosam ƒe gbe lae tutsuna ame be zua ame alea, to nya hɔhɔe nɛ, ƒo tome nɛ, tsɔ afɔkpoe, fi nua, fi ga, fi eƒe ga, sɔe ɖo, de sɔ patapa do ene be yeakasa, sɔ patapa do eme. E, kutɔ la, ne wokpɔe le tɔ nyawoa sese le towò me, le wò susu me la, Abosam ƒe gbe wa. aɖe bla kaba adi mɔ aɖe to le teƒe sia. Eye Abosam ƒe gbe la, etutsuna ame be wɔe kaba la, wɔe kaba la, wɔe kaba la, wɔe kaba fiafia kaba la, zui la, wɔ nu si ke nèle adze la. Amegãxoxo wònyi, wɔ aleke bɔ, ɖevi ye nye, ɖevi ye nye ame wa, ye amegãxoxo wònyi, wɔ aleke, wɔ aleke, wɔ aleke, ao. Abosam ƒe gbe wa. Abosam tutsuna ame Ɖo debla na wɛ kaba, woɖo la wɛ kaba, woɖo la wɛ, woɖo la wɛ, woɖo la wɛ, debla kaba, debla kaba, wɛ kaba, wɛ kaba. Vɔa ne gake me ye wòle ese gbeɔ, eye wòwɛ kaba, gale mɔ wòamava wɛ nyuie ɖo. Gale mɔ lasɔ la gble nua, gale mɔ la tsaka nua, eye wò ŋutɔ ame tsia lava he tanububu va nɔ be nuke ŋti ye yewɔ nuya loo. Ena be Abosam woe ƒo nuƒo nɔ eye wòlé le ashi kaba sɔe sɔ de dɔwɔwɔ me. Kpɔ alea ahe nya aɖe va nɔ bosɔ ƒe gbe la menana ame xaya na o. Enana be amea funa. Egbe la ame sugbɔ se gbe ɖo ko sɔe de dɔwɔwɔ me vɔa nuwuwɔlawo va kpla asi ta be ne ɖe enya la ao nukae wɔ kudo ya leke ɔ nukae dzɔ leke ɔ vɔa Mawu mato na wò bena ne wò se va yi sa kpɔ eye wò gbɔdzɔ la Mawu wò se gɔme azɔ bena ne nusiɔ va gbɔnɔ la Atikpo ƒlɛ alo awɔ nu si ke ne edzia sɔ yi dzi. Etɔ̃liae nyi agbetɔ ŋutɔ ƒe gbe. Hm, agbetɔ ƒe gbe. Ɛɛ, elabena ŋutilã tsã ƒona nu ƒo. Míaƒe ŋutilã tsã ƒona nu ƒo na mí. Kpɔ ɖe ŋu, ɛɛ, ŋku gã le ta ŋuti na ame. Womele ɖee vɔ be atɔ ɖea? ɔɔ ŋusẽ mele asiwò abe alebe hiã kpa sesẽ me nya ɔɔ dome la gblẽ ena be na eŋuti ame nya ya ye tutu ame ɖewo gbe abe le gaxɔ me ye ame ɖewo tsi dɔyɔƒe ye ame ɖewo gblẽ woaƒe kesinɔnuwo ku nuwo kekeŋ woka ɖo gbe na wo eke wo mele se wo le se ŋuti na be gbe kpɔ ɖe nu ega mele asiwò vɔa ɔɔ ɔɔ va yi do gã gã ɖe sɔ wɔ nene woa be nu vɔa tsã enua me va yi ŋgɔ na wo o wova ɖu agbã. Fike woɖo agbã lea, ŋ, tame bɔbɔ va xɔe. Medzesi amewo ɖo nenema ye wose ŋutilã megbe kaka wova wɔ nusi ke ne dze egbea wodza kui, wozu ƒu, wo, wolé fu woanɔnɔewo eye wozu adzrewɔlawo, e, e, nyahehe kutɔwo la, ŋutilã tsã eɖona nu na ame. Fike eɖo nu na wo le bena, wɔ ne wowɔ ye womese Mawu ƒe gbe o, o, se ŋutilã be gbe, se gbɔgbɔ vɔ̃ gbe la, nusi ke tona sɔna mee nye asikplata. Madam, mama, aha. Yo, akpe, e, shigbe lé ke mi lé gblɔa, Mawu be gbe sesea do dzesi Mawu be gbea, ele veveveɖe. Eye ele veveɖe bena Gbɔgbɔ Kɔkɔe ne yɔ mi gba go, ne ba na mi, e, nunana wa ko yɔna be sidzedze ƒe gbɔgbɔ. Sidzedze ƒe gbɔgbɔ kuɖo nunya ƒe gbɔgbɔa, ele veveveveɖe. Ne nye bena Mawu le ƒo nuƒo na wa,

Egɔn be wo sɔn va do e do pe ɖe edze be na e ma pu ɖu ŋpu na ɖu ŋpu na ɖu na mawu ame sia ame nya be ŋpu na ɖu ŋpu na ɖu kaka me wofɔ na fɔfɔ me a nɔ kpɔ be me ke wɔ ya me ke wɔ ya ŋpu na ɖu na mawu tsa ŋpu na ɖu na mawu be doa tsa eya ame sia ame ke to toa dzia e enya be mu pu nɛ gbe ɖeka ŋgba dzra ɖo ye mu le yi mu le zɔn le yia emawu le po nupo nam be na o Eyɔ ŋkɔnye be wole ƒu du na, wole ƒu du na dɔnye, wole ƒu du na enuwɔwɔwo nam, gake wotati nye ŋutɔ ɖo gbe dome. Enuƒoa edo menye blewuu do ɖee be afɔ ɖeka ke ŋɖea, nyeŋgbate ŋɖe eve gɔ̃a. To na be mule pu du na ebe doa ŋtɔ. Ɛɛ, mi gblɔna be zell eya amesiame nyi amle mm. zell eye. Awu yaya. Wɔ na ye o ma awu mm. yaya ma te wɔ doa ee nuke gapupo e bla vevɔ ne sɔ gapu bla vevɔ ne sɔ gbe na mawu be doa voa muda mu mudapu ma mm. ŋtɔ po nupɔ na be ole pu du na ole pu du na dɔ nyia voa wo ŋlɔ be nye ŋtɔ. Enye ku ɖa gbe ɖe. Maŋlɔ be o. Ke ŋu se gbea nenea, ɖe ko ŋzɔn ble wu ye ŋva yi to na ame kowo e wo sɔ ŋdo ta le fonu ga e le gaƒoƒo ma me. Ye ŋva yi to na nye ku ame kowo mi wɔna dɔa, ame eve le ŋtinye. Ye ŋzɔn yi ble wu ye ŋto na wo be egbea nye ma nɔ mia dome. Ye ŋva yi tati akpete nye kpoo ye ŋtrɔ yi kokoti me. Ẽ, teƒewo le na mí nɛnɛ. Ye mu va nɔ Mawu be ŋkume, ye mu ɖe kuku na Mawu, ɖe kuku na Mawu. Eye so gã mea, Mawu tɔ, etrɔ tu ŋdo tɔxɛ bena, togbɔ be dɔa sẽ ŋu, dɔa loloa, mu wɔ dɔa ku ɖo dzidzeme, mu wɔ dɔa ku ɖo ŋutifafa, mu wɔ dɔa ku ɖo, e, lɔlɔ̃ ɖe. Mawu va trɔ tu ŋdo. Ehiã bena mía se Mawu ƒe gbe godogodogodo, eye sidzedze ƒe gbɔgbɔ nenɔ mía si. Wogblɔ tsã be, Na e míyi dɔwɔƒea. Míwɔ dɔa vɔ, míɖo la dzo le dua me, eye míwɔ dɔ kɔsida atɔ̃ kpata míɖo la dzo. Vɔa exlɔ̃e ɖeka kplɔm yi axomea. Ke enɔa le lé dɔ be ao be mava do gbe ɖa ɖe enɔa ta nɛ. Kem wuyea ŋdo gbe nɛa? Mama be yebe klolo, yebe klolo. Kem trɔ lekea?

Enye be Mawu ƒona nu ƒua, edena megbe na ebe nya, ebe ŋusẽ dena megbe na ebe nya ta. Mama tsã xɔ nya keke ye to nam be vinye, ede nuwo gɔme nam ye mi do gbe ɖa ye dɔyɔyɔ va, dɔdɔdo va ebe luvɔ kpɔ dɔyɔyɔ kuɖo ka tutu ye mi trɔ nɔ ƒu ne va ve me be mia trɔ nɔ ƒu nu kɔsiɖa ɖeka blibo. Ŋunye be na Ee, kɔsiɖa ɖeka ŋu a na wa wo kpo bi trɔ va fiɔ nu ma ma a ka fla enu a ame dada be nyi e srɔa can ame fofo yi e mi va trɔ fiɔ nu le wa be ee tsɔtsi a. Ee, ame sugbɔ e o xɔ ka tutu o xɔ dɔ yɔ ye tugbedjɛ o si tu dɔ dɔ do trɔ va wa be ƒuƒoƒea gbogbo ɖe ke le ye dji va na egbe ta. Ele veve na mí na ne mí ɖe dzi azɔ ku Mawu, mí ɖe dzi awɔ dɔ ku ɖo Mawua, mí la se ebe gbe eye mí la do dzesi ebe gbe. Ye mí la, ne mí do dzesia, mí la do to, mí la nye todola ku ɖo edziwɔlawo. Ẽ, ede, maga gblɔ dasi ɖi tsã be na, mu dzra ɖo mu le yi be na ma yi dɔ mea, e, ame ɖe dza va fiɔ mí nu, mí kpe na ame so eɖu ta wo va fiɔ na mí nu. Eye anye nufialae. Vɔa mate ŋu gblɔ be eya ee etsã ele do de. Gakea gbɔgbɔ kɔkɔe ƒo nu ƒo nam be awu ko avɔ ko ta trɔ va yi ƒo ƒui va yi ƒo te na sɔ nɛ ne va sɔ yi na sɔ ma. Ye mu trɔ mu ŋtrɔ kpoo nye gba yi sukulu ʋa me tsɔ ye ŋtrɔ va yi de nua sɔ da ɖi ye eva fiɔ mi nu vɔ efiɔ mi nu kɔsi ɖa ɖeka. Ye ŋ sɔ avɔ ŋ wa ŋ ŋɛ pɛpɛpɛ nu yeye, ye ŋ gba sɔ buwo sɔ kpe ŋ sɔ buwo sɔ kpe, ye ŋ sɔɛ a sɔ da ɖe ta mɛ. Nɛ ma gblɔ na mi a, enya ya e le wu pe wuwo sɔ le yi a. Kadede ŋ wa le kakakaka va na fifi ye be le dzi vi le po vi va na egbe. Le gaƒoƒo ŋ wa mɛ a, nyɔnu a e wɔ te ŋ wa nya ʒi na ma koɖo avi fafa. Ye e zi edzi be na ye can e la nɔ do to Mawu be gbe, be ye can e la nɔ wɔ nu nyuie be nu ke ŋ wɔ ne gaƒoƒo ŋ wa mɛ a, Enɔa ku ɖo ebe ƒomewo kpata wo yɔn wo da akpe nam. Kpa mía gblɔ be na toɖoɖoa Mawu, toɖoɖo Mawu alo ase Mawu be gbea, ewɔna nu nyuie le mía ŋutɔ mía be agbe me kuɖo ame kewo kpata mi le zɔn kuɖo be agbe me, ɛ, kuɖo mía be ƒomewo me. Mi do la se Mawu be gbe. Mi do la se Mawu be gbe abe Mawu vi nene. Ye si dzedze ƒe gbɔgbɔ ɖo la nɔ mía si. Mi ma nɔ, e, numanyamanya me o. Nenye be míele numanyamanya mea, míelanɔ subɔm Mawua? Vɔa, mímakpɔ dzidzɔ ɖekpekpe o. Mawu ƒe ŋutifafa manɔ mía me o eye mímate ŋu do ɖaseɖiɖi nyuiwo ke helahe Mawu ƒe viwo alo ame bubuwo vaa mía gbɔ o. Mawu ƒe gbe sese kuɖo sidzedze ƒe gbɔgbɔa, ne ele mía mea, elana bena míaƒe azɔlizɔzɔ ɖeɖe, míaƒe nuƒoƒoƒo ɖeɖe, míaƒe enuwɔnawo ɖeɖea, ela he luvɔ geɖe va na Mawu ye ɖaseɖiɖi ela sugbɔ ye amewo la nya bena nyateƒe míaƒe Mawua elolo, ekeke, etri akɔ. Mawu gã aɖee mí le subɔ ta mí le do ŋusẽ mía kpata bena míadze agbagba míase Mawu be gbe Ehe vevitɔ sidzedze kuɖo nunya ƒe gbɔgbɔ nesu mía si bena míanya bena ɖe etɔnye ele ƒo nuƒo nam. Ee, tɔnye ƒe nuƒoa ele veviɖe be mawɔ ɖe edzi, mado toe, madee be afɔ. Míanya bena eya ɖee futɔ ele ƒo nuƒo nam. Míagbe nu le ŋutinye si te be ao mave eme o. Amegã, mewɔe wɔm o. Womewɔ dodo ɖe agbenye ŋuti o. Ame ke wɔ ma ebe dodoe ya. Eye ele veviɖe tsã be míanya bena mía ŋutɔ míabe ŋutilã kee tsã ƒona nuƒo na mía. Míate ŋu si te agbe nu le eŋuti. Egɔme bena Mawu be Nya na mí míenya le Galate ƒe agbalẽ me bena, Ee, míabe ŋutilã etsi te ɖo gbɔgbɔ kɔkɔe ŋuti. Ta mímade mɔ be míabe ŋutilã ɖe netsi te ɖo gbɔgbɔ kɔkɔe ke le mía mea ŋuti o. Mímade mɔ be míabe ŋutilã ɖe nenye futɔ na mí o. Awo, alo miebe ŋutilã ne xɔ se bla ɖe mia ŋuti o, Mawu be gbea ele veviɖe. Enyɔ dɔka to nyinɔlawo enya ewa nusike ne le veve ɖe na Yehowa Mawu le anyigba ya dzi yike eɖo mi la, mi ɖo ase gbe nɛ na gɔme toɖoɖo kple dziwɔwɔ la enyɔ wu vɔsa. Toɖoɖo kple dziwɔwɔ la nyɔ wu vɔsa. Ne ose Yehowa ƒe gbe Yo sɔ té dɔ ɔ mɛa nunyɔɛ le yi ni egbé la né mi kudo e dɔ la sia mi le le ju ye mi le zɔ le ju le wɔ dɔ kple mawu le ju la mawue ƒo nuƒo na mia kata mawue ɖo afɔ nu dji na mi mawue ta mɔ na mi ena be gbea mi le ju mi le wɔ mawu ƒe dɔ la ne mawu ƒe gbea me ɖi oa egbea mia ha keke la amele la nɔ fiɖe ɖa amele tsa na nɔ fiɖe la eye nuwo ma sɔ afɔ mawu ya ebɔna me le ju ye. bena asɔ dɔ gã aɖe de asi na wò la, èɖo ɖa see be gbe. Ame sia ame ke ne mese Yehowa ƒe gbe o, ye ŋutɔ zrɔ̃ ɖe dɔa me la, egbe la míele kpɔm eƒe afɔku. Ke ne le la, ame si ke gbe bena yemase Yehowa ƒe gbe o eye maxɔ tutudo o la, wobe zu afɔku ne. dukɔwo, ezu afɔku ne hamea, ezu afɔku le eƒe aƒe me. Eŋuti ta ase gbe ne Mawua, ele veve ɖe eŋuti ta gba le te gbe ɖe edzi bena míawɔ siasia, gbedodoɖa, ati ŋdɔ, ato zã bena ɖe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la neyɔ mí fũ gbã go. Gbɔgbɔ Kɔkɔe la neyɔ mí fũ gbã go ale gbegbe bena ɖe e nua gbɔgbɔwo me dodo kpɔ la nasu mía si. Gbɔgbɔwo me dodo kpɔ, gbɔgbɔwo ƒe dodo kpɔ. nasu mia si veviɖetɔ. Ya le veviɖetɔ, madamadae. Ya ne manɔ eme la wɔa, abosã la dro fufu gbã nɔ. Me ya manɔ eme la, eŋti na wòa tsã la do fufu gbã nɔ. Eye wòle anɔ Kristo me vɔ la, anye ahedala, nugɔnmasela, vevesese, aɖokuiɖuɖu. Nu si ko mele di le anyigba dzi oa, wòle ava nɔ kpɔe to abosã ƒe nuwɔnawo me. Vɔa medoa ame dzi o. Medɔ ame dzi kura o. Eŋuti ta mi ma ɖe ɖe kuku na mi be nu si ke mi le gblɔa enu veve ɖe nyi. Ado kadodo kpakple Mawua nu veve gã ɖe nyi. Ase gbe na Mawua egba nyɔ ŋutɔ eye nazɔ ɖe Mawu ƒe nya dzi ɖa. Ele veve ɖe na Mawu ŋutɔ elabe Mawu me wɔ to na mi, wɔ ŋkuvi wɔ nu na mi kpo o. Ye ŋutɔ eto le esi. Etsa enu le esi eƒo nu ƒo. Yesu si ko gake mele nyuiɖetɔ me la, wobe gbea ɖe gbe gã aɖe ɖe ɖe gbe bena, Ame si ke miele kpɔ wole nyuiɖetɔa me la, yeƒe vi ye nyi. Ye melɔ̃ nu le, ye, ye, ye lɔ̃e ale gbegbe be mise gbe nɛ. Ena Yesu va ɖe gbea gɔme bena, Nye alẽviwo sena nye gbe. Medze si wo kplɔnam do. Vɔ abe agbatesɔafotɔwo la, ne wova la, wokana alẽviawo ɖo gbe ye. Hm, wokana alẽviawo ɖo gbe ye. Yeƒe alẽviwo dze si ye. Yedze si wo. Wosena gbe ne ye. Agbo ye mesena gbe o. Ye wɔna nu si ke nedzea alẽ la, esena gbe na alẽkplɔla. Ele veve ɖe bena míase gbe ne alẽkplɔla nyuitɔ si ke lɔ̃ mía be nya gbɔ va ku ɖe mía ta, va fɔ le mía ta la, ele veve ɖe na Mawu bena yeakplɔ mí, yeafiɔ nu mí, yeaxlɔ̃ nu mí, yeata mɔ na mí, yeaɖe aɖaŋu na mí. Eye akplɔ mí yi miɔ dji, akplɔ ye ɖusi dji, be zɔn ne yi ŋkɔ. Wɔ aleke kutɔ la, ne wote ne se Yehowa Mawu sia ƒe gbe la, amenuveve gã le enyi bena abe agbewala trɔ.
Agbewala trɔ.
Nukpɔkpɔ dzesiwo tsa la trɔ. Wo nɔnɔme la trɔ eye amewo la kpɔe do dzesi do be ame ya Kristotɔ vavãe nyi. Menye anɔ dzi ha lélélé alé Biblia ɖe asi o. Ɛ, ne wobe Mawu ƒe nya ge ɖe ame ƒe agbe me la, eɖo la trɔ amea. Eɖo la trɔ amea. Elabena enya hehe la enyɔ. Aɖo to Mawua ele veve ɖe. Enya hehe la enyɔ. Akplɔe ɖo tame. abɔe ɖo tame, akplɛ ɖo tame, awɔ siasia bena ne tsi tame nɔ, ne tsi wò luʋɔ me la, gbɔgbɔ kɔkɔe dza sɔ nya sia la asɔ trɔ asi le agbe wò ŋtsi. Gbɔgbɔ kɔkɔe la sɔ nya sia la sɔ trɔ asi le gbe wò ŋtsi eye la to nɔ bena egbe la ɖe leke ekpɔe do doshi do la do gbe ɖa. Edzɔna. Ŋɖo ŋku bena amewo lo sɔ Mawu ƒe nya sɔ le yi ɖe edzulemɛ ke. Wotsi tre mɔ ƒe nya ŋuti la, ekɔ sɔ mɛlea, wodo agba le eme, wodo Biblia le eme. Gbãgbã zã la, wova ɖo tɔ dzi la, dukɔa ƒe mɛle bubu si ke ne ɖina sa le tɔ dzi, ne ke ɖe nu baba le eŋutia, enɔna te. Mɛlea la, wova. Vɔa gbɔgbɔ kɔkɔe to ne ame si ke ne nye amegã le mɛlea me la bena negblɔ nya aɖe. Esɔ nya de nu me ɖe bena, Mawu Ŋku si ko kpɔna nua mba kpɔ nu o.
Ŋku si ko kpɔna nua womba kpɔ nu o. Mele ku mele woto wa nɔnɔ ŋuti. Wonkpɔ nɔnɔ kaka wosɔ mele yi be ɖe Biblia le dua me. Ŋku si ko kpɔna nua womba kpɔ nu o. Ese gbɔgbɔ kɔkɔe be gbe. Le Biblia me la, mikpɔ dodo si wobe gake me wole subɔ Mawu eye wole kafu Mawu la, wobe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒonu ƒo bena ɖe Ɛ, Paul, Paulo kudo Barnabasa yi tsã wo yi sɔ dɔdasi ɖe dasi me na wo be ne wova wɔ le dukɔwo me, ne wova wɔ ne trɔsubɔlawo. Ɛ, Mawu si ke ne ƒo nuƒo gã me aɖe trɔa? Ao, me trɔ o. Eba le goŋgoŋgoŋgoŋ. Paulo, wo yi Mawu ƒe nya kaka ge le Asia nutoa me. Gbɔgbɔ kɔkɔe to na wo be ao, wome ba yi o. Wo ba be ayi fibu, Gbɔgbɔ kɔkɔe to na wo be na ao, wome ba yi o. Yewo trɔ gbɔ va. Le gbedodoɖa kple subɔsubɔ me la, wobena wose ame ɖe ƒe gbe woyɔe be Masedoine ƒe gbe bena, yewohiã wo le Europa. Ye nyi bena ekɔ se gbea kpɔ wodzo yi Europa ye wova kaka mawunya le fiye. Vɔa mawunya kaka yi menya o. Vɔa ehiã bena míase gbe na Yehowa. Ena be amewo yi va kaka mawunya le fiɖe wolea, menɔ bɔtɔe ɖe na wo o. Míase gbe na Mawu. Ŋu, míase gbe na Yehowa Mawu gbagbeea ale gbegbe bena, ɛ̃, míazɔ ɖe eme nya dzi eye agbe la ge ɖe nuwɔnawo me. Enyɔ míasɔ gbe ta wɔ ɖe ekea? Donc, etaƒonyae nye bena, míawɔ siasia bena Gbɔgbɔ Kɔkɔe la nena mí eƒe nunana si kee nye dodokpɔwo, gbɔgbɔmedoɖokpɔ, gbɔgbɔmedoɖokpɔ. Gbɔgbɔ me ɖoɖo kpɔ la, ele veve ɖe na Yehowa Mawu. Enyɔ míaƒo ŋkɔ ku ɖo míaƒe. Yɛ mí da akpe na Mawu be míabe tanya ŋuti ado dzesi Mawu be gbe le Satana tɔ dome kuɖo mía ŋutɔ míabe ŋutilã tɔ mea, ele veve veveɖe ŋutɔ. Ela na be míabe xɔse. Ela, mí la, mí, o, míabe xɔse, ela nɔ si gbe sia gbe, eye míabe, e, míabe subɔsubɔa, ela de to la de ga. Mí la tɔ te ɖo agakpe sesea dzi, eye mí la nɔ zɔn kuɖo kankan ɖe dzi. Mí la nɔ zɔn kuɖo xɔse ɖe ayia le ƒoa hom le tua. Míawo ya, mí ma vɔ̃ o. Eye ne amewo le ƒu ɖu tsã, mí do la do dzesi bena Mawue gblɔ be mía ƒuia, Mawua ne mu doe na mia mia mi ma pu du kpa sa ame do o. Egɔn be na mu nye ame woe yɔ mi o, mɔa woe yɔ mi ta. Ehiã be na mia do dzesi ebe gbe ne mia teŋ sɔ nɔ ka ɖeɖe me ku ɖoe kaka sɔ yi. Mawu ne yra mi. Enyɔ ne mi wɔna nusɔsrɔ ɖe le abloti gbe me, French gbe me ye wo yɔɛ be na Mediaset Division Kobe Brik Par Correspondance a srɔ Mawu ƒe nya. Mawu ƒe nyasɔsrɔ̃ sia la, esu blaeve vɔ ade, eye ne wowɔ blaeve vɔ ade kekeɛ la, ele si be woxlẽ Biblia so Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ kaka va yi ɖe Nya Ɖeɖe Fia me, eye wòle axɔ tutu ɖo, wò ŋutɔ ɖeka me tutu ɖo le veve ɖe na Yehowa Mawu. Eya la, wò ŋutɔ ɖeka me tutu ɖo ye, eye ne wote le wue, eye wòwu nu la, axɔ ɖaseɖigbalẽ kple Nutatema Biblia eye sia la menyi be eha si eha menya ye enyi o. Mí le eha ɖe mekpɔkplɔ te o. Míawa nutatema dɔgbedelawo ƒe be dɔdasi ke ne ku mía ye mí le wɔ eye mí le wɔe ne ame sia ame ne wova nyi trɔ̃subɔla tɔ tsã wòate wɔ Nusɔsrɔ̃ sia ne wova nyi e nuka womuva e nuka womuyina tsɔtsi o, womuyina nui aleke o tsã la, mɔɖeɖe le be wòle ate wɔe faa. Eye ne wokpe hlẽna nu, te sena nu gɔme la, mɔɖeɖe le bena ate wɔe faa. Ɛ, wòle ate wɔe faa. Ŋegbee me ƒe mele o. Mele ŋegbee me o. Eye vɔa ne ame ɖe be yeakpe ɖe mía ŋuti míatrɔ nu sia le Frenchigbe me va ʋegbe me la, emɔ ɖeɖe le bena elate kpe le mía ŋuti ne ame siwo hlẽna ʋegbe le Togo kple Ghana kple etɔwo la tsã la, woate hlẽ ase gɔme awɔ nu sia la. Ele veve ɖe ne wobe yeakpe le mía ŋuti la, ɛɛ, mina na míame nɔmbawo zã ne yaa wɔ nu sia la. Nua ŋuti ta bena mísɔ nusɔsrɔ̃ sia de enua, ɛɛ, koto, woma kotoku ɖe me, woma kotoku vi ɖe me. sɔ da ɖe wo teƒe ɖewo. Mi sɔ ɖewo da ɖe Pharmacie Adonai ele Agɔɛ be nutoa me. Mi dzidzi le Philopato gbɔ. Mi sɔ ɖe da ɖe Agɔɛ si yeye Pharmacie La Main de Dieu. Mi dzidzi le Assemblée de Dieu me tsɔtia gbɔ. Mi sɔ ɖewo da ɖe Pharmacie Zanguera. Mi dzi ele edze ŋgɔ Lycee de Zanguera ele emɔ si ke ne so

Míaŋtɔ me mí dzidzi ɖe mía gbɔ le tokpe seminaire o. Mí dze ŋkɔ kpa dze ŋkɔ auto école le Petit Jesus fi ke wo kpla na ʋu kuku le kple enuawo le la wo yɔɛ be auto école Petit Jesus. Ɖo kpa me edze ŋkɔ catholique be kpa gã fi si ke kɔndzia lea le tsitsi saƒe be axa da me la ɖo funukpɔ la ke ɖe eŋtsi eye ne wo le dzi bena ya yɔ mí eye ya xɔ enusɔsrɔ̃ blaeve-vɔ-adea, eŋtɔ ete le awɔe le axome alo yeawɔe kudo amewo la, emɔ ɖeɖe le bena nàte va wɔe, ate xɔe eŋtsi ta hã.
Yo, mí de akpe na mí mí amɛ ke kplɔ mí ɖoa, Mawu be gbɔgbɔ aɖe trɔ do ŋusẽ mí, eye ne ba na mí gbɔgbɔ mɛ be to kudo gbɔgbɔ mɛ be dzi be nu ke mí se ya, ŋgba tsi mí amɛ o. Ne ba te miɔe, ne tsɔe ku geɖe. Ne ba kpe ɖe mia ŋuti ku ɖo ƒo mia ŋuti ku mia be to ƒewo kpata le Yesu Kristo be ŋkɔ me. E mi la na mi no ba ya wo. Mi ka ɖe dzi be na amewo va do go mi, va do go ɖo e dodo me alo dze gɔme ku mi. Vɔa na ame ɖe le dzi be na ya ga se na ne gɔme sɔ wua, e la yɔ mi le no ba ya wo. Mi le gbe sɔsɔ be na mia ga yi edzi ku ɖo mi ame ɖeka tɔ tɔxɛ. E ŋu bia mia be biabia wo kpata gbɔ kɔkɔe la kpe ɖe mia ŋuti

Míado gbe ɖa. Eyɔ míava yi edzi lekea bena ka Mawu ƒe amenuveve ye na be gbea la míatsɔ va le nu siawo. Megbe le to nuyɔame ni kudo mi la, eɖe sɔ fiɔ be nu sike Mawu wɔ ne mi la, la te wɔe ne wo tsã. Ewe ke ne le to dzi la, wola te se Yehowa Mawu ƒe gbe eye wola te sɔ de dɔa me eye Mawu ƒe yayra sike nɔ na ŋugbe elabena ase Yehowa ƒe gbe azɔ le edzi la yayra le eme. En français wogblɔ bena, L'obéissance égale bénédiction, la désobéissance égale malédiction. Amesiame ke sena Yehowa ƒe gbe la, yayra kplɔe ɖo kokokokoe. Vɔ amesi ko gbe mase Yehowa ƒe gbe o la wɔa wobe fiƒode, edzrometɔwo yɔnɛ bena ahovi gbãdodro. Ŋ, fiƒode alo kpese mehiã bena kpese kple fiƒode nakplɔ wò do o. Esi ke wole Kristo me la, egbe ame sugbɔ le sa galaɖasa ɖiɔ, woyi miɔ dzi, woyi fiyi ale ke kutɔwo. Womte le se Yehowa ƒe gbeɔ va yi le do gbe ɖa be Mawu newɔ nuɖe le aƒea gbe. Gbedodoɖa ye nyi bena, ẽ, aka se ŋu kpakple Mawu. Gashiagame wòle do gbe ɖa. Gashiagame wòle ƒom Mawu kokoko ne Mawu kutɔwo vɔa, womle se Yehowa alo Mawu ƒe gbe oa, ewɔ nuzizi. Eye egbea ame sugbɔ dro ahovigbɔ̃ ale ta, ame sugbɔ dro fiƒode ale ta ale yi. Menyɔ, medo ame dzi o. Ŋti ta eyi ya sɔ aƒe bena esi ko le se mía ba me nuƒo le radio dzi ve ya la sɔ de dɔwɔwɔ me. Vɔa ne me, mete le se nuɖe gɔme oa, yɔ mí. Nɔmba siawo kekeŋ wole WhatsApp dzi. Nɔmba siawo le WhatsApp dzi. Eye ne wòle dzi be yeake ɖe mía ŋutɔ ŋti la, mía míele to kpem se mi nɛ. Mí didi le. Apika dzoe le akplɔa gbɔ. Va, eye yɔ mí nàva ƒo ɖo nusɔsrɔ̃a ŋuti, leke míakpɔe ne ŋuti o la, ele Mawu gbagbe la gbɔ. Mawu Ŋusẽkatãtɔ la ate ŋue awɔe na wò tsã, àte ŋu ase Yehowa ƒe gbe. Ne míatsã míete se Yehowa ƒe gbe, egbe la, mízu yeƒe dɔsɔla alo mízu yeƒe dɔgbedela la, ẽ, egbe míse nɛ ŋutita mízɔ ɖe edzi ɖo.
Kea mía be nufiɔfiɔ ya ee to te ɖo Yohanes ƒe agbalẽ tamewo kpukpui blave vɔ adre. Yohanes ƒe agbalẽ etawo kpukpui blave vɔ adre. Roma ta ee Roma ta enyi Roma ta enyi kpukpui wɔ ene. Roma ƒe agbalẽ ta enyi kpikpi wuene Roma ƒe agbalẽ ta enyi kpikpi wuene Ee, Psalmowo ƒe agbalẽ blatɔ̃ vɔ ve kpikpi ame enyi Psalmowo ƒe agbalẽ blatɔ̃ vɔ ve kpikpi enyi Ee, eye miɖate ŋu ayi Samuel ƒe agbalẽ gbã Eta, etatɔ̃ kpikpi ɖeka va na wuiɖekɛ ye nye kpɔɖeŋu vevitɔ. Salem, e, Samuel ƒe agbalẽ gbã etatɔ̃, e, kpikpi ɖeka va na wuiɖekɛ ye nye kpɔɖeŋu ke mi la te zɔ ɖe edzi. Eye míaƒe nusɔsrɔ̃a e, ɖeka tsã, e, míaƒe nusɔsrɔ̃a ƒe dzi yi tsã etɔ te ɖo Hebri ƒe agbalẽ Eta wuieve kpikpi blaeve-vɔ-atɔ̃, Hebritɔwo ƒe agbalẽ, eta wuieve kpikpi blaeve-vɔ-atɔ̃, ii, Nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ, eta eve kpikpi adre, Nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ, eta eve kpikpi adre, eta tɔ̃ kpikpi wuieve, Ne mí xlẽ nɛnɛ be nuwoa, mí la teŋ se ɖe, mí la teŋ se nu sugbɔ gɔme. Vɔa mí gba kpɔtɔ le do ŋku edzi na mí be na mí le gbe sɔsɔ be na gaɖe kpe gamɛ ke mí hiã mí kpɔa, mí tɔ sigba leke Yesu Kristo tɔ na Fofo tɔ na Mawu nɛnɛ. Ta mía se fiye mí egbea mía ɖo gbe ɖa. Fofo Mawu nuseɔkatãtɔ mí de akpe na o. Dziƒovitɔ, mido wò ɖe dzi, elabena vavãwòe nye Mawu. Mawuwo dzi Mawu ye nènye, ewòe dze egɔme kpli mí. Etameɖoɖo kodo ɖo viwò ŋuti enye bena, no zɔ̃ ku ɖo, no si ku ɖo, no se gbe o, no do dzesi wò gbe kple futɔa tɔ, bena woazẽ ɖa le futɔa ŋuti ne woakplɔ wò ɖo ne woanɔ wò lɔlɔ̃nu me. O Papa, kpe ɖe woa ŋuti, bena woaƒe dziwo nase nya, eye woatrɔ le woaƒe dziwo me, woasi te Ebe na was dzɔn le wa fɔ to pe apa mi de akpe na o keke ala si o me edɔ pe apa apa mi biɔ be na gbɔ gbɔ kɔ kpe xɔe do se be na dɔ pe ana nye yayra na wo du kɔ a e edɔ tɔ kpata wo asi ne nɔ wa dzi le yesu kristo be ŋkɔ me amen. Amen.